So can you say kuti masounds akapusha dancehall kuti ipinde muvanhu zvekudaro? Yeah, yeah. Because unoona zvinhu zvanazvo chinotanga chinotanga irekodhi ka ende chine kuti munhu aimba anenge achiimba parekodhi mm. saka chinototanga irekodhi yachona iyoyo andiona mm. then tozoenda kumashows because hatingaende kumashows ka pasina marekodhi arekodhwa

eh, vava kunzi eh, vatransforma kubva from mamc to performers ya eh, zvinhu zvaana zvizhinji chikwada kuzvitarisa zvakanokonzereswawo zvazvo nenhikirikini nenyika yedu nyaya dzekushaya mabasa idzodzo idzi ndo dzimwe dzakanocontributa futi kuti maartist azotanga kuwanda nenyaya yetuma home based studios tuma chichi tuma studio twakangonzi aita aita hama yake iri yanga london yatumira tuma yanga atooneka studio adai adai so paatooneka studio you know what i'm saying saka mati takatanga kuita sei handiti uri kuona because hapana zvekuita ka graft hapana mm. aona mageto yutsoita sei saka ukaona mukana wekutoti wobatanidza kuti malyrics wako nekudai so dai so dai so wakutorowa artist okay eh.
papa patime yenyu maiparticipate eh, kuna eh, anonzi mapasa pasa mapasa pasa takatomboita mapasa pasa akawandisa takatomboita mapasa pasa akawanda but ya zvanga zvingoriko zvimwe zvezvi nyaya yekuti unozaviwo kana wau unenge wane imwe certain age mm. because zvinhu vana zvinoenda neage ka eh, afana vanga vachitirawo kumashure vanga vakurowa mazim dance ol haya vanga vakuti vanga vakuti uzim dance ol ndo vanga vakuita mapasa pasa too much andiona isisu vamwe kuti anga taa based wo kumagitari ikukuku mm. unenge uchidiwawo pamwe kusouth africa kana ndikupi uchimboita unhu rudziwo magitari ako ikoko nekudaiso nekudaiso mm. so, so can you really say kuti after maenda ma kwamagitari Eh, the the style yenyu wasn't really dancehall or yakachinja Mm, inini ndakaenda nda- nda- ndakaen- ndakaenda kumagitari ka ndichitorwa dancehall yangu iyoyo because andy brown aitonakirwa ne the way how I was, I was fusing his music ndichiisa that nigirikini dancehall iyoyo flavor waiona ndokupinda kwandakaita kumagitari inini okay. eh, saka i was still doing my dance but kuri kumagitare ikoko waizia so, so in other words maangoenda magitare ndaangona nesheni rangu yo yedance leyo ndoyana angopinda nayo kumagitare ndo yaitodiwa nanhikida mdara because ukada kuteerera tsonga takaita mapurisa ndakapinda ndichirova tostin yangu yo ndichichanta ipapo waiziva eh, ukada kutarisa um, country boy it was the same but that country it was it was a dance or tune waiziva yeah. mm.
okay so I, I, I, i wanted to say kuti so you didn't change kuti music yachinja your style aiwa inini style yangu haina kumbochinja ini ndaito ndanga ndakuto upgrade wo style yangu yeah. on a different

zvekuti zvekuti because ukada kuda kutarisa kuti time imwe time yacho napatakazvitangisa chaipo chaipwa eh. zvainzi nezvimbanje nezvifodya nechichichichi anditika mm. then pandakazonopinda kuna naindi brown ndakurwa matostings angu yapane song like iya inonzi mapurisa yaya mm. it was a household song yekuti yairira almost every day andikuona ana james maridadi vakapedzera vakutoita song nekutoshandisa pamaprograms avo panhi papapapapapo junior three i still remember what what what you know what i'm saying mm. eh, isong yekuti kana ana mgogas vaikwanisa kuimba mapati chi chi chi chi it was a big hit it was a, it was a hit song mm. mm. ndopa wakatanga kutoaccepta kuti amai zika zvinhu zvinotonakidza izvi So can you really say kuti you played a major role in pushing dance or ipinde muvanhu locally? Uh, kutaura chokwadi chaicho chaicho ka I played my part. Mm. I played my part. Because eh, patakatanga isusu time yana takatanga yoko zvanga zvanga zvisiko zvinhu izvozvo izvo. It was me, Major E, Booker T. Yeah, just to mention a few anambana uh, Badman chichichi but wari commercial because you get eh, commercial. Inini inini maiona kuti ndakatozorira zvekutodaro zvekutorira chi country wide andiri kuona zvekutoti vanhu vanga vakutondiziva wairesi yanga yakutoriva manweathan mamwe maguys ka vanga vachingoita madhanzi imomo madhanzi imomo madhanzi imomo inoona musai eh, saka inini i managed

between 2010 and 2013 all right eh, eh, eh. kuti eh. ipapo how did you feel you yourself ah, eh, zvatakatanga zvaya zviya zvakutoenda kuvanhu fully at, at, at a huge no ini hangu handina kurohwa neunderstanding because inyaya yetechnology futi because ukada kutarisa zvinhu zvacho nafuti ka eh. even technology yanga ichishiftawo futi uri kuona patime yacho naya kutaura iyoyo saka zvinhu zvanga zvakukwanisa kuenda kuvanhu even on a faster rate saka handina kumbovhunduka nazvo because zvinhu zvakawanda zvakachinja panguva imwe chete you know what I'm saying vamwe vanoti hanzi ndopakabva panzi urban grooves sungura yeah people people can say a lot of things unoona zvinoitika nezvekuti vanhu they can always talk and talk and talk but hakuna chinombonzi hanzi hakusina zvese zvinhu izvozvo zviriko zvinongosiyana kungoti chete pamwe rimwe zvoni rimwe time rinomboenda chi pamusoro perimwe handiti uri kuona tingakoti its the wave of life you know what im saying wave iroro ririko muupenyu you know what I'm saying ups and downs of life andikuona saka munhu ukasazvingwarira izvo zviya zvamadya you will find kuti mumwe munhu anototaura kuti hanzi eh, chakata hakusisina icho chiriko alek macheso ari kungoridza vanhu eh, vanhu vachingojaiva andikuona gospel music iriko iri kungorira ana mambo duterere vari kungove vachingopusha vachienda kuona zvinhu zvaina zvichingoitika zvichienda ana trevor d variko vari kurova andiri kuona mm. vese even mvana uyu anonzani ari kuitira kusouth africa mvana uyu anonzani eh, nox is there eh, mvana uyu ari kuno kufuti uyu the other one uyu anonzani uyu mr putit ari kurova ende vafana ivavanga variko kudhara kwacho naikoko inoona musei inyaya yekungoti chete uri kuona vanhu vakada kunotaura zvakadari zvo nekuti mazim dancer latist akazonoita hobho zvekudaro inoona musei but hazvireve kuti anzika mamwe mazhonero ese aya kusina ariko and acharamba ariko seriously

ups and downs of life andikuona mm. you never know kuti zvinhu zvimangwana zvinomuka zviri papi andikuona but maups and downs iwayo ariko andikuona and that is life andikuona hakuna life ingazomunzi inoramba ichingoenda ichingosenza nechinhu chimwe chete chete no it doesn't work like that mm. eh. bhora bababhoyi rinotenderera andoona
what's your take eh, kuti most of these artists we know they are big but kuti anzi auye aimbe musodato zvinogona kumuremera but paradio ari huge everywhere is big hmm. chichii chinoitika
nemafans unoona chinoitika unoona chinoitika handingati hangu inhau yekuti mafans kana kuti chii bhozi chandakaona ndechekuti mamwe maartist atinawo isusu mm. Eh, they are good in studio. Havasi maperformance. Havasi maperformance. Mustudio anokurera record rekuti ari rinenge richicheka baba boy. Big tune, big hit, good videos, chi chi chi chi chi. But when it comes to stage, kuti there is the stage. Chimari. Ipapo ndo pane pane nyaya manje. Paona kuti pane pane pane ma difficulties akawandisa ipapa. I have seen that. ndo pane problem yafana ah, uri kuona ndo zvandiri kutaura zvezvo kuti ukuona magitara yakaya patakatanga isusu ka mm. e, waitosimba mm. kuti uzive kuti bozi isusu taiita malive shows ka mm. taipefoma baboy kutoziva kutoti mari yedu isusu iri pakuita se pamashows manje hezvo hezvo afana vakuziva kuti youtube ye malikes mangani hameno zvavanenge vachitaura izvo zviya zviya izvi akaita malikes acho akapiwa tumari totoyatwa zvake zvaita mm. akanzi uya upefome akaenda wokunana south africa kwavanopefoma 10 minutes voko 15 minutes ungobhaisa bhaisa wotodzoka hatone mari mhomwe zvasiyana nesuka isu taikwenya kataitoziva kutoti pungo ingwerewere tichirowa magitare bubabwei hakuite zvemafanizi zviyaizviyaizvi tichitorova magitari ah, anga ari mahwani ah, saka i think ya iyoyo nyaya yeperformance ndo iri kuleka pana vafana ndopavanozopeserana kukandirana maken ken plus vagaro vane tumabhifi twekuti uyu ndewekwahifiridzi saka anongorira kwahifiridzi ikoko uyu ndewekuchitungwiza anorira kuchitungwiza ikoko uyu ndewekumabvuku you know that kind of kavibe kamukayakaya akafuka vibe kechidrugs drugs akunoti vanenge vachiita zvembanje mbanje afanhu acho tisati tatadzoka ipapo eh, what can you say to someone who is an artist kuti muna muzimbabwe because mavhenya anataura mabig stage kaya yeah. sto that exactly city sports then tine national sports yeah, panopisa awabwe nemake tichitadza vachitadza kumazadza or kumapefoma ari one for example zvinoitwa mune dzimwe nyika ndozvandiri kutaura zviya zviya kuti inyaya yekuti you are good in, in studio handiti ka uh, pastage pacho naipa baba aunyatso pakwanisa mm. handiti uri kuona saka uri kuona kuti chii mm. eh, inyaya yekuti big stage kuti tinzi tazadza eh, stodat iyi handiti ka zvino zvinoda zvinoda zvinoda zvinoda zvinoda a big artist mm. munhu ari kunyatsoziva zvinhu zvake tikada kutarisa kuti munhu akaita saja pressure mm. anditi munhu akabata because ukada inyaya yekubata manhirikini vanhu vakati wandei anditi saka uri kuona zvoni redu rekuti zindasi mdansi riri mm. rinongobata vafana vamwe chete vavo hapana vamwe chete vavo vachaenda kuna kuna kina t ndo vachaenda kuna kina ndo vachaenda kuna whoever mm. andiriona but ukada kutarisa uh, japraiser munhu anobata vanhu vavo different people urikuona andikuedza kutaura different age groups mm. andikuona zvekuti paanoita show yake andikuona ane following yakaita sei yakakura waona manje saka vapana vedu vezimdanso laya kuti vatozadza stage iyoyayaka vanofanira kutenge vari four kana five kana ten ndo zvitoripo ende ndo zvichangoramba zviripo hazvichinja izvozvo